So you know that one of the first sins in the Bible was Adam and Eve, right? And that God told Adam and Eve, You may enjoy everything in this beautiful garden that I made for you. E sualnak aa thawknak cu Adam le Evi sin in si. Pathian nih kha Adam le Evi kha a ser hna i dum chungah khan a umter hna i Thingthei zapi vialte kha nan ei khawh dih ko tiah a ti hna. But God said, There is one tree you cannot eat the fruit from the one tree. E a sinatin Pathian i thingkung pakhat te kha ma i thei a tlaimi kha cu nan ei kho lai lo, nan ei kho lo tiah a ti hna. But you also know about the serpent.

Rul nih khan a chimmi hna cu Pathian nih mah thingkung hi ei hlah u an timi hna hi a ruang cu nan ei a si ahcun amah Pathian bantukin nan si lai caah a si tiah a forh hna. The serpent said, That's not true. You can eat of that fruit. Hi Pathian hi ei hlau an timi hna kha a hmaan lo. Mah thingthei in nan ei khawh ko tiah a hlen hna. Eve did eat the fruit. She disobeyed God, and she had her husband Adam eat the fruit. Evi nih khan Pathian nih a chimmi kha a ngai lo i Satan nih a chim bantuk khan thingthei kha a ei, a vapa Adam zong kha a eiter ve. So what is sin? It's when we disobey God. I sualnak cu zei dah si? Sualnak cu Pathian duhmi kan tuah lomi kha sualnak cu si.

Abel was a shepherd, he took care of animals. I Abel kha cu saram zuatu si saram pawl kha a zohkhenh hna. Now Cain thought that he worked harder. I Kain nih khan ka nau Abel nakin khan fak deuh in rian ka ṭuan ka ṭha deuh tiah aa ruah. When Cain would go home in the evening, oh, his back hurt, and he would look at Abel and think, You did not work as hard as I worked. Zan na rian tuan nang ati na khan kai ni khan ka ba tu kai chu te anau kha Abel kha zo in nang chu zai mun na to mi um lo keim hi rian ka tuan lo te khan ate Cain became jealous. anger. He had anger toward Abel. I a upa kai nih khan amah pa Abel kha a hnahchua a thin a hung a cungah. Now after Adam and Eve were kicked out of the garden of Eden, they could no longer see God every day. Adam le Evi kha sualnak Pathian nawl an ngaih lo ruangah khan Pathian nih dum chungin Eden dum chung khan a chuahter hna. Mah a chuahter hna hnuah khan cun Pathian kha nifatin te an hmu kho ti lo. They would talk to God by building an altar, burning a sacrifice, so the smoke would take their prayers up to God. I Pathian na kan hmai ton in an i chawn kho ti lo. Pathian an i chawnhnak cu raithawinak tuah in meikhu kha vancung a kaimi mah in khan raithawinak lawng in khan Pathian he an i chawn kho cang. And God told Cain, I cannot hear your prayers well, because you have evil anger in your heart. Pathian nih kan kai kha na thlacamnak na thlacamnak kha ka thei kho lo e ti zei ruangah si cun na lung na lung chung khan phah chuahnak thinhunnak kha mah nih khan na thlacamnak kha a phenh e ti. But Cain did not change. Asinain kai kha aa thleng thei lo. Was Cain choosing God's way or His way? Kai nih khan amah duhnak ma aa thim Pathian duhnak dah aa thim. So it came time to give the offering. E Pathian sin i thawh lawm maw an hmuhmi chungin pek caan kha cu cang. In those days they would burn the offering. We don't do that now. Mah lio caan ah khan cun uh, atu bantukin hin uh, atu raithawinak in lawngin khan Pathian kha uh, rak pek khawh a si. Abel the shepherd brought a lamb and sacrificed the lamb, burned it. The smoke went way up to God. Abel nih khan a ngeimi chuntu pakhat kha a thah i raithawinak a tuah i amah raithawinak kha cu Pathian sinah a phan.

Raithawinak ah cun a tuah ve na tein mei in khan a khangh ve na tein khan a meikhu kha Pathian sinah a phan lo, vancung ah a phan lo. Vawlei tangah khan meikhu vialte kha a nak pipi in khan a si, mi vialte kha a tlukter, mi mit kha a hmuhter kho lo. And Cain was more mad because Abel's fire went up to heaven. Cain's did not. I kan khat thinhung chinchin. Zeiruangah ti si ahcun a naupa Abel nih raithawinak a tuahmi kha cu Pathian sinah a phan, asinain amah nih raithawinak kha cu Pathian sinah a phan lo. So Cain killed Abel. I Kain nih khan a nau Abel kha a hnahchuah ruangah khan a thah. Kai nih khan amah duhnak mah ah thim, Pathian duhnak dah aa thim. Did God know? Yes. Pathian nih khan Kai nih a nauthahmi kha thei ma?

But I did not have to ask. He really knew where Pathian nih khan khoika dan um timi ka thei ko chu maw asana ti khan khoika dan um timi ka hal hram hram And when Cain killed Abel God said Cain what have you done i kain ni khan anau abel kha tha ti khan pathian ni khan kain zeidan na tua zeidan na tua chang And Cain denied his responsibility. He would not tell God. He hid it in his heart. Pathian nih khan uh, Kain nih khan sualnak a tuahmi kha Pathian a chim duh lo a thuh. He said, "What? Am I supposed to be the keeper of Abel?" Pathian nih khan Kain khan nau kha ka do um tiah a hal tikah khan Kain nih ka thei lo e ka nau zohkhentu mak a si ka nau cawngtu mak a si tiah leh Pathian kha God always knows. That's why we must always choose the good choice God's way. Pathian nih an kan tuahmi vialte kha a theih dih, a hmuh dih. Mah cacun Pathian duhnak kha kan i thim lengmang a hau. Now, when it came to be in the New Testament, soon there was the last sacrifice. where they would kill something and give it to God. I Bible ca chungah khan ti biakam thar ah khan raithawinak a donghnak bik an tuahmi kha kan hmuh khawh. Jesus is the last sacrifice and he is for our sin. Jesuh Khrih vailamtaknak cung an thahmi kha a donghnak bik raithawinak An tuahmi si maw? Pathian le Jesuh Khrih kha kan ca a thi i kanmah ca khan raithawinak ah an tuah. Jesus is God's Son. Jesuh cu Pathian Fapa a si. Jesus could do anything. Jesuh nih kan zei paoh tuah khawhnak ṭhawnnak a ngei ko. When they put crowns on his head, he could have stopped. He had a choice. He could have stopped. Aw, a lu cungah khan te khin luchin ah an chin lio ah khan Jesuh Khrih nih khan uh, vailamtahnak ding vailamtahnak in lo ding kha aa thim khawh ko. But he allowed it. Asinain khan Pathian duhnak a si caah khan a tuah. Jesus had a choice. Did he do it God's way? Yes. Jesuh Khrih nih kan Pathian uh, duhnak ma a tuah ma amah duhnak dah tuah. Even though it hurt. A fak vailamtahnak in ding kha a fakmi a si ko na tiin. They made Jesus carry the heavy, heavy cross all the way to the top of the mountain. Vailamtah tung a rit tukmi kha Jesuh Khrih kha an putter i tlangpar cung tiang. He could have stopped it. Did he choose God's way? Jesuh nih khan tuah lo vailamtang ah inn lo kha a ngah ko a si nain khan Pathian dumnak a si caah khan Pathian dumnak tu kha aa thim. They killed Jesus on the cross. Jesuh Khrih kha vailamtahnak cungah an thah. He could have come off of that cross. He could have flown down if he wanted to. Vailam tahnak cungin khan ṭum khawh zong a sak ko ka duh lo ti ti khawh a sak ko ṭhawmnak kha el khawhnak power kha a ngei ko na tiin a duh lo Pathian duhnak kha a thim

Amah cu Pathian fa a si i Pathian nih vanlamtahnak ding a inmi kha a timhpiakmi a si cang caah a si. On the third day, God raised Jesus from the dead. Nithum hnuah khan Pathian nih a timh a rak i timh cia bantukin khan nithum hnuah khan Jesuh Khrih kha thihnak a thawhter ṭhan. Things would have been different if Jesus seen and did it my way. Jesuh Khrih khan amah duhnak kha Pathian duhnak sal amah duhnak kha rak i thim selaw caw thil vialte kha aa dang dih khomi a si. Can we blame others for sin like Cain was trying to get out of having killed Abel? Can we blame others for sin? Midang kha sualnak an tuah ruangah khan sual kan phaw kho hna ma? You know, Eve said, Well, God, the man you made for me, he made me eat that fruit. Uh, Eve nih khan te Pathian sin khan ka palh ti lo an khan an, a pa uh, an pa Adam tu kha sual a puh thingthen ei ti ah khan maw na ka pekmi pa nih pei a ka eiter ko tu te khan amah kha a sualnak kha i phuang duh loin khan mi dang tu kha a puh hna sual a phuang Does God know about our sin? Pathian in ka sualnak kha thei ko lo ma He knows every one of our sins. E minung pakhat cio hi kan sualnak vialte Pathian nih a theih ni Did God give us Jesus so that Jesus would pay for our sin. But Pathian nih Jesuh a kan pekmi hi kanmah sualnak uh, in awk caah a si ko lo ma? Will God forgive us of our sins if we say that we are sorry? Pathian uh, Pathian kha rak kan ngaithiam ko, ka sual ko, rak kan ngaithiam ko tiah uh, sualnak kan sualnak kha i phuan